Bonġu Sinjuri u nilqakom għal dan il-webinar ta' ġemma. Tini wieħed din is-sena u din id-darba anki fl-okkażjoni ta' xar għal ġustizzja soċjali il-ċelebrazzjoni tal- tal-Ministeru tal-Politika Soċjali tal-familja u tad-drittijiet tat-tfal, se nagħmlu dan il-webinar illi sejjaħnieh Putting Retirement on a Young Person's Radar. Suġġett illi naħseb huwa importanti ħafna anki meta wieħed jikkonsidra kif għad qed nantiċipaw jiżviluppaw l-affarijiet għal fid-deċennji li ġejjin fis-soċjetà Maltija. Infakkarkom illi dan il-webinar huwa qiegħed jiġi rrekordjat u jkun ukoll ikun wieħed ikun jista' jaċċessah minn fuq il-website ta' GEMMA ftit tal-ġranet oħra. Nibda biex nintroduċi Panel li għandna illum biex jiddiskuti dan is-suġġett. Nibda b'Edward Buttigieg, Contributory Benefits Director fil-Benefits Department fid-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. Edward għandu esperjenza kbira f'dan il-qasam. Il-Sandra Ebejer, Director fid-Directorate for Learning and Assessment Programmes fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ, Sport, Riċerka u Innovazzjoni. L-ismijiet tal-ministeri dejjem jikbru qegħdin. Godwin Mifsud, Director General Economic Policy, fil-Ministeru tal-Finanzi u l-Impjiegi. Bradley Zammut, il-vuċi żagħżugħa tagħna xieraq bħala suġġett li huwa mmirat li jindirizza l-idea ta' l-irtirar meta tkun għadek żagħżugħ li huwa student fil-Liġi l-Università ta' Malta u Miriam Teuma, is-CEO tal-Aġenzija Żgħażagħ Merħba lil kulħadd. Grazzi talli lqajtu l-istedina tagħna. Se nibda billi nagħmlu din il-preżentazzjoni fil-qosor biex nikkrejaw biex ngħidlek framework għad-diskussjoni. Aħna Dejjem biex ngħidlek meta nieħdu nkunu se nieħdu deċiżjoni nibdew billi ngħidu isma' x'għandna bżonn informazzjoni, nevalwawha, naraw x'inhuma l-options u naslu għas-soluzzjoni. Mhux hekk? Imma r-realtà hija differenti li kieku dan kien veru kieku l-ħin kollu nfittxu biex naraw x'inhi l-aħjar mod kif ninvestu, x'inhuma l-iżviluppi li qegħdin isiru fis-swieq kapitali, kemm għandna bżonn biex nirtiraw meta naslu għaliha, jiena kważi wasalt biex nirtira, jiġifieri għandi idea kemm għandi bżonn u m'għandix biżżejjed, jiġifieri ħa nistqarr magħkom. Imma xi ħadd li għandu 25 sena, 30 sena, jgħaddu minn moħħu dawn il-ħsieb kemm isegwi dawn l-affarijiet, kemm jaħseb, kemm jgħid il-pensjoni li ħa jkolli jiena b'dawn il-kontribuzzjonijiet li qed nagħmel mandatorji ħa jservuni 30 sena oħra. Se ssib ma' wiċċi 30 sena oħra. Ir-realtà hi illi dan ma tantx nagħmluh. ma tantx nagħmluh la meta nikbru nkunu qegħdin nersqu għalkemm nibdew jibda jgħaddi xi ħsieb minn moħħna imma fil-maġġor parti tal-każijiet ma nagħmluhx. Forsi Bradley ħa jgħidilna li huwa l-eċċezzjoni. Issa naraw x'ħa jgħidilna Bradley f'hekk. U r-raġuni ta' dan kollu hu illi dal-imbierek homo economicus ma jeżistix. Eh? Homo economicus huwa dik il-raffigurazzjoni, dak il-konċett ekonomiku li jgħid li il-bniedem huwa razzjonali. Il-bniedem meta jiġi biex jagħmel deċiżjoni jara x'inhu x'inhi l-informazzjoni jixtar u jasal fl-iktar deċiżjoni illi timmassimizza l-utilità tiegħu. U naħseb jiena kif qiegħed ngħid hekk, eh, bl-Ingliż ngħidu maximization of utility, jiġifieri hawnhekk Godwin ehm, jista' naħseb jiena jagħmel lecture ta' ta', ta, ta, ta, ta ġurnata fuqha. Imma jiena kull meta meta konna aħna ngħidu maximizing utility, so qed tmur mal-ewwel fuq maximizing profits. fil-kunċett ekonomiku, però utility huwa kunċett illi huwa wiesa' kif ninterpretah jiena, ma nafx Godwin jaqbilx miegħi, imma utility mhix biss flus tfisser, x'se ndaħħal, imma wkoll x'valur nagħti affarijiet oħra. U forsi hawnhekk illi aħna wkoll irridu issa naraw kif allura f'dan il-kunċett ta' utility, maximization of utility, hemm parti minna forward thinking f'dak li hu future benefits li se nieħu. X'inhu l-utilità? Għax jekk aħna nagħtu valur il dik l-utilità, allura hemmhekk għandna ċans illi nibdew verament inpoġġu l-irtirar fuq x'ismu. Però il-punt ukoll huwa dan illi meta inti ħadd tiġi għandek 25, 30 sena u qed tibda taħseb fuq il-futur, inti għandek diversi fatturi, inti trid tieħu deċiżjoni, issa kif aħna fil-verità nieħdu deċiżjonijiet u hawnhekk fejn wieħed jara illi mhix kwistjoni ta' rationality li wieħed qed jara l-affarijiet b'mod loġiku, b'mod oġġettiv. Hemm ħafna fatturi li jidħlu f'dak il-proċess. U Wieħed minn dawn il-fatturi huwa il-moħħ, aħna kif naħsbu. U għalhekk behavioral economics hija maħsuba biex tieħu konsiderazzjoni dawn l-aspetti. U fil-ftit riċerka li għamil, dejt insib, allura, dawn il-punti li jinfluwixxu fuq id-deċiżjonijiet kif ukoll japplikaw għal meta aħna niġu biex naħsbu għal-futur, biex nfatlu għal-futur. Per eżempju, il-konċett ta' time inconsistency. Ħanibda bil-konċett ta' time consistency, xieġifiri, xieġifiri jiena qiegħed nieħu deċiżjoni x'se nagħmel fil-futur. Mela jiena ħadt deċiżjoni biex il-ġimgħa d-dieħla nibda d-dieta. Il-ġimgħa d-dieħla bdejt party, birthday party, u għad tissaħallek mid-dieta. There is time inconsistency. Jiġifieri bejn dak li aħna rridu nagħmlu u l-fatturi illi rridu nagħmlu. And there are allura dak li nsejħulhom barrieri biex nieħdu azzjoni. Barrieri illi pereżempju sabu li meta niġu biex attwalment nieħdu azzjoni, meta jkun hemm ħafna paperwork, meta jkun hemm ċerta ħafna burokrazija biex inti tidħol f'dak il-pjan, tgerrex lin-nies. U tgħidli din forsi tidher normali, però fil-verità kemm nagħtu kasa? Kemm nagħtu kasa mill-aspett ta' implimentazzjoni biex naraw illi kemm jista' jkun hemm mod faċli ħafna biex nipparteċipaw. U dan jista' jkun f'diversi affarijiet għax issa aħna rridu nħarsu mhux biss deċiżjoni li xi ħadd ħa jieħu pensjoni privata, ħa jibqa' ħa jinvesti, imma biex jasal għal dak il-punt irid l-ewwel ikun tgħallem, irid l-ewwel ikollu suġġerimenti, irid l-ewwel ra kif ġabar l-informazzjoni. Mela anki aħna l-programmi tagħna biex nedukaw, biex ninfurmaw, irridu nħarsu lejhom ukoll b'dan il-mod. Eh? U fatti, l-OECD kienet ippubblikat dokument importanti ħafna li jieħu in consideration dawn l-affarijiet meta niġu biex nikrejaw programmi ta' taħriġ ta' talim għal-nis. U allura, waħda mill-ikbar affari, waħda mill-ikbar fatturi li għanna l-għala aħna we delay nittardjaw billi nieħdu deċiżjonijiet fuq ir-retirement tagħna meta nkunu żgħar għax il-valur of tal-konsum ta' dak iż-żmien huwa għandu utilità ikbar milli l-utilità li nieħdu mit-tfaddil għall-futur. Hija sempliċi daqshekk. Kif allura se nevitawha? Sar ħafna stħarriġ pereżempju fuq dak li jsejjaħ auto-enrollment. X'inhu auto-enrollment? Hemm min isejjaħlu mandatory mandatory enrolment. Jiġifieri dan huma skemi, ix-xahar l-ieħor kellna kellna bħala ġemma webinar fuq il-VORPS, il-Voluntary Occupational Retirement Pension Schemes. U hawn Malta dawk il-kumpaniji li għandhom il-VORPS impjegati tagħhom jistgħu jipparteċipaw fihom. Però meta inti għandek automatic enrolment jew mandatory enrolment, biex impjegat ma jipparteċipax, they need to opt out. Eh? Jiġifieri jgħidu le ma rridx nipparteċipa kontra li iva rrid nipparteċipa. X'in id-differenza? Id-differenza hi illi when you have to opt out, You need to make an effort. Trid tagħmel trid tagħmel effort. U aħna moħħna wired illi we um, take the part, part of least resistance. Jekk xi ħaġa nista' ma nagħmilix, ma nagħmilix. U din konna narawha pereżempju fil-marketing. Eh? Meta nitlu f'xi website u jgħidulna Jekk ma tridx tirċievi riklami, ittikkja din il-kaxxa. Issa saret il-kontra. Jekk trid tirċievi, trid tittikkja dik il-kaxxa. U r-riċerka li saret kollha turi li automatic enrolment jirriżulta f'iktar nies li jipparteċipaw minn età żgħira f'dawn it-tip ta' skemi. Pereżempju, kien hemm ehm, riċerka li saret minn Vanguard Research. Vanguard Research huma ehm, investment funds Kanadiżi. Daw sabu li fil-każ tagħhom automatic enrollment, jiġifieri daw għandhom għandhom diversi skemi. Qegħdin nitkellmu fuq xi nofs miljun parteċipant. Għandhom skemi li jridu li għandhom mandatory enrollment u skemi li għandhom auto enrollment. Fejn għandhom auto enrollment il-parteċipazzjoni hija 93% kontra 47% ta' um, um, ta' uh, enrollment li mhux awtomatiku. Jiġifieri, again, il-moħħ kif jaħdem. U dan jista' jkun pereżempju, fejn naf jiena, għamel mod illi l-Università l-MCAST illi issa għandek time window fejn iż-żgħażagħ ħa joħorġu biex jaħdmu u allura huwa hija time window fejn inti tista' tibda ukoll tenkoraġġihom, tittargitjhom biex biex jagħmlu dawn l-affarijiet. Għamel mod li daw jagħmlu course, unit, whatever, biex jeduka in terms of financial literacy biex jitkellmu dwar l-opportunità, il-bżonn li hemm. Minflok tagħmlu xi ħaġa li inti tagħżel li tattendi, tagħmlu xi ħaġa li biex ma tattendix trid tgħid mhux se nattendih għall-argument. Again, it is how you position these things. Ehm, diversi affarijiet oħra, ehm, per eżempju, din kienet interessanti ħafna, aħna per eżempju bil-Vorbs, ehm, meta meta eh, tkun qed tipparteċipa fiha, il-mod kif tieħu lura tax credit huwa billi tirċivi ċek. U dan per eżempju riċerka sabet illi meta inti tirċivi dak iċ-ċekk, jekk inti tieħu messaġġ biex tinvestih jew inkella biex tfaddlu jew kif se tonfqu, għandek iktar ċans li jieħdu azzjoni fuqu. Again, kif nistgħu nużaw dawn l-affarijiet? Il-kuntest soċjali ukoll għandu effett kbir. X'inhi l-kultura tagħna? X'inhi l-kultura li aħna għandna nippromwovu fost iż-żgħażagħ? Eh? Issa qiegħed l-idea ta' sustainability qed tieħu iktar qed tieħu iktar għeruq. Però ma' sustainability nistgħu ndaħħlu pereżempju l-kunċett ta' frugal living. illi aħna nimxu jkollna moħħna kif se naħlu l-inqas, kif se nonfqu l-inqas. U ovvjament li kieku hawnhekk għandi lil xi ħadd miċ-Chamber of Commerce jew miċ-Chamber of Small and Medium Enterprises se jgħiduli, Hu hu hu hu, bil-mod. Imma dik hija r-realtà. Ir-realtà hija din illi persuna ta' 25, 30 sena għandu fuq ir-radar tiegħu numru ta' affarijiet li jrid jagħmel. Irid jixtri karozza, jrid jixtri l-ewwel post tiegħu, irid isiefer. Kif se npoġġu l-bżonn li tfaddal għal meta tirtira fost dawk l-affarijiet ukoll. U allura inti qed tagħmel dan meta bniedem għadu jibda, meta l-introjtu tiegħu huwa iktar limitat. Mela il-mod kif irridu nħarsu lejn din l-issue hija kif se nikkreaw spazju għal dan kollu. U frugal living huwa wieħed minn dawn l-aspetti. Eh? Wieħed minn dawn l-aspetti. Ehm, diversi ehm, diversi aspetti oħra illi illi illi wieħed anki daw din kollha riċerka illi sibna illi illi illi hemm fil-letteratura eh, ta' kif aħna ehm, inħarsu lejn id-deċiżjonijiet li rridu nagħmlu. Per eżempju, eh, esperjenza reċenti. Eh? Kif taffettwalna id-deċiżjonijiet tagħna dak li huwa iktar reċenti, iktar ikollu ehm, iktar iktar forza. Eh, l-ideja ta' skarsezza, l-ideja illi inti ehm, tieħu tieħu azzjoni meta taħseb li xi ħaġa ħa tispiċċa. Kif tista' tuża din? Pereżempju, jekk wieħed jgħid isma', iż-żmien meta inti tista' taħseb għall-futur tiegħek wasal biex jintemm. Ma fadallekx iktar ħin biex inti tasal għalih. U ħafna affarijiet oħra bħal dawn. Mela, Kif aħna, kif nistgħu, u din aħna li nixtieq li niddiskutu, kif aħna nistgħu nagħmlu impatt imma b'mod sinifikattiv ta' mod illi aħna ngħidu, isma', jekk bħalissa hemm 21 fil-mija mir-riċerka li sibna tista' tkun ftit iktar ftit inqas, illi qegħdin jaħsbu għall-irtirar, il jiġifieri li għandhom xi pjan ta' investiment, għandhom xi pensjoni privata, eċċetera, eċċetera, kif bħala nazzjon dak se ntellgħuh għal 60 fil-mija. U meta inti jkollok target qawwi hekk, ma nafx Godwin jgħidilna jekk forsi għandniex xi target nazzjonali hekk, ma jiena personalment inħoss illi eħe, għandna nagħmlu target nazzjonali li ngħidu isma', il-cohort ta' bejn 25 u 35 sena, 70 fil-mija minnhom għandu jkollhom xi tip ta' investiment. Qegħdin jaħsbu fih. Dak fejn irridu nilħqu ħames snin oħra għall-argument. Għax jekk mhux se jiġri hekk, 40 sena oħra, 50 sena oħra, se jkollna problemi kbar. The quality of life li dawn se jkollhom se jkun baxx. Jiena kif nispiċċa ħa nistiden il-Godwin Jgħidli jekk dan ix-xenarjo huwiex xenarjo li forsi qiegħed nagħmilha bi kbira jiena jew inkella huwiex xenarjo reali. Eh? Għax imbagħad għandna din il-biċċa tax-xogħol. Jiena ngħid id-dritt hawnhekk illi fost ix-xogħol tiegħi jiena nagħmel ħafna training, ħafna coaching u konsulenzi Però xogħol li sibt li huwa interessanti ħafna ehm, li, li ġi żviluppat minn min dal-awtur u konsulent Joseph Granny flimkien ma' oħrajn. Huwa l-istudju li għamlu ta' programmi li ħallew impatt qawwi qegħdin nitkellmu ta' pereżempju programmi kontra l-HIV fit-Tajlandja li ġie stmat illi salvaw bejn tliet miljuni u ħames miljun ruħ. Programmi li jeredikaw ċerta tip ta' ta' water worms li jħallu diżastru persuni li jinqabdu bih. U dawn li sabu hu illi Hemm sitt sorsi ta' influwenza biex programm ikun effettiv, u dawn huma l-motivazzjoni u l-abilità fuq livell personali, soċjali u strutturali. Iktar ma jkollok inizjattivi li jaqgħu f'dawn is-sitt kwadri, iktar l-F il-programm se jkun effettiv. Però l-ewwel irridu nkunu ċari f'dak li se nilħqu. Irridu barra minn hekk ukoll nistabbilixxu kif se nkejlu l-progress tagħna. Eh, jiġifieri illum biex tkun taf kemm hemm qed jipparteċipaw f'pensjonijiet differenti, Mhuwiex daqshekk faċli, kemm hawn min qiegħed jipprovdi dawn is-servizzi. Mhumiex daqshekk faċli. Mela trid tiffaċilità biex ikollok. U wkoll trid tidentifika dawk it-tliet behaviors li inti trid tindirizza biex iġib din il- U allura xtaqt li aħna d-diskussjoni tagħna ninkwadrawha ninkwadrawha f'dan il-kuntest. U kif għad żewġ minuti qabel ħanibda minnek Godwin. Qed naġġibha jien. Bonġu, bonġu Mario u bonġu eh, ta' kulla li tisegwuna. L-għonet Proset tal-introduzzjoni, naħseb l-introduzzjoni misset ma' ħafna punti importanti u misset ukoll ma' maħut mid-drivers ekonomiċi li huma fost il-mekkanizmi l-iktar importanti li jaffettwaw l-imġiba, l-behavior. Ġviri, għawnek propju fuq dan nitkellmu l-lum, huwa fuq l-imġiba. Ehm, u kemm jista' jkun ħan nipprova ma nkunx tekniku ħafna għax naħseb li billi introduċu ġargin kultant ma tantx nżidu valur aħjar nitkellmu u strip down the, eh, the meaning u nitkellmu fuq fuq xed nidiskju fuq xed nitkellmu fil-verità. Ehm, tul l-aħħar snin naħseb il-politika fejn jidħol l-irtirar kienet li ikun hemm ċertu diversification. Allura żgur hemm l-istat, l-istat għandu rwol importanti, l-rwol tal-istat jgħid hemm ħajbqa' hemm, però ehm, ovvjament in-nies eh, tħares lej l-irtirar bħala żmien fejn kollha jibqa' jibqa' la possibiltajiet biex ngħidu hekk. U anka eh, li żżomm ċertu livell ta' ixin. u hemmhekk hemm l-irwol tat-tifdil. Issa l-Malti bħala tradizzjonalment dejjem kien ħawtil, dejjem kien kien kien kien kien ifaddal, ġifieri u forsi fil-passat kien forsi għandna impressjoni li kien ifaddal ftit iktar millum. Però dik l-impressjoni mhux neċessarjament hija kompletament korretta fis-sens li Anke llum, il-Malti għadu jfaddal u jekk wieħed iħares lejn statistika pereżempju kemm hemm depożiti mal-banek, sena fuq sena u anke speċjalment fiż-żmien li qegħdin fih għax maħniex fi żmien normali, qegħdin fi żmien fejn għaddej hemm pandemija, fejn in-nies kellhom ċertu eh, restrizzjonijiet kemm u x'jistgħu jikkonsmaw, forsi għadu lura milli jieħdu holidays jew ma stawx jieħdu holidays barra l-pajjiż, allura it-tifdil fl-aħħar sentej żdied. Il-kwestjoni hija min qed ifaddal u naħseb din hija key issue, ġifieri suġġett tal-lum huwa żgħażagħ, ġifieri jekk u l-fokus fuq iż-żgħażagħ mhux kombinazzjoni, huwa importanti ndiskutu ż-żgħażagħ għax hemm numru ta' raġunijiet għaliex huwa importanti li l-bidla fl-inġiba qed insemmu tibda minn età żgħira jew inkella tkun preparata sabiex dik tkun faċilitata. Jekk wieħed iħares mill-aspett purament finanzjarju, jagħmel impatt kbir, u impatt kbir ħafna, l-età ta' meta tibda tfaddal. Jiġifieri jekk tfaddal, nagħtu każ, 500 euro fis-sena pereżempju, u tagħmilha tul medda ta' snin u tassumi ovvjament rata ta' imgħax, is-somma li takkumula hija ħafna iktar milli kieku tassum, kieku tfaddal ħafna iktar f'età ikbar. Għax hemm the power of compounding, ġifieri il-fatt li over time eh, minħabba li eh, għandek medda ta' żmien iktar iktar fit-tul li fih il-kapital tiegħek jista' jikber, dak waħdu għandu impatt ikbar, għafu tkun tfaddal il-biċċa żgħira, ġifieri mill-lat finanzjaru diġà, eh, I mean, the odds are stacked that way, ġifieri u għed tipprepara minn żgħir. Ovvjament hemm ukoll dak li semmejt inti, jiġifieri il-fatt ta' kif aħna magħmulin u għaliex jista' jkun hemm fattur fl-imġiba tagħna li jaħdmu kontra li nfadlu, kontra li nippjanaw. Ġifieri primarjament dissib ir-riċerka hija li n-nies huma iktar orjentati sabiex jgħixu llum, living for today rather than living in the future. Hija diffiċli li wieħed jivviżwalizza l-irterar meta għandek 25 sena u ma llum il-ħadd. Ġifieri hija naturali. Meta tkun għadek żgħir ma tantx għandek responsibiltajiet, tkun forsi tkun għadek tgħix mal-ġenituri wkoll. Ehm, spejjeż partikolari ma jkollokx, ġifieri ma għandekx responsabilità ta' tibda tgħix għal rasek ehm, ta' meta għandek eh, loan Dak daw ukoll fatturi deċiżjoni importanti li jikkundizzjonawlek il-mod ta' kif ta' kif iġġib ruħek. U sfortunatament li tul ir-riċerka u iktar ma nikbru, iktar ikonna ċar fajnejna u f'moħħna dak li nixtiequ għal-futur u allura iktar ibdew nħossu l-bżonn biex nagħmlu xi ħaġa dwarha. Il-verità hija li tibda tagħmel xi ħaġa dwarha idealment minn qabel. Tendenza oħra hija pereżempju li wieħed jistenna sakemm ikollu ġob aħjar u bad nibda nfaddal. I mean, ir-risposta hija relattiva, ovvjament aħna ma importanix biss mill-livell li dħul tiegħi huwa ola milli kelli sena ilu u 10 snin ilu, ma nibqgħu nqablu ma' ħadd ieħor ukoll, allura meta għandi biżejjed dħul biex nibda nfaddal jien. Hmm. U allura hemm mekkaniżmi psikoloġiċi li itellfu milli wieħed jieħu deċiżjoni sabiex jibda jfaddal. Il-mekkaniżmi li semmejt, ġbi per eżempju l-automatic enrollment mechanisms, jisfruttaw dik li sejħu la inertia. Kelma eżatta bil-Malti inertia forsi m'għandix, imma l-iktar ħaġa hija forsi hija telqa. telqa. Ġifieri li inti tidħol f'mekkaniżmu ta' xejn dwaru. Ġifieri inti eh, għandek eh, subscription għal magazine jew kella għal servizz online jew anke jista' jkun kuntratt ta' servizz ta' telekomunikazzjoni u qatt ma tibdel għax qatt ma boder jgħid tibdel. I mean, ma nibda raġun razzjonali fejn qatt ma bdilt jew qatt ma rreżenjajt minnu, jista' jkollu laqas biss inti wer ġast xi darba tiċċekkja l-statements miegħek tgħid ara da ten euro fix-xahar li xini jgħin. Mm. Verissu.
Ehm, u eh, l-inerxja dik li jiġifieri li inti tidħol f'dan mekkaniżmi u minħabba li nies għandhom tendenza li eh, joqogħdu ftit lura, jew kella li eh, ma jkunux b'mod attiv jimmaniġġjaw l-affarijiet tagħhom, dan wassal sabiex ikun hemm tifdil, però huwa mhuwiex mhux ma nasibx li hija l-mod produttiv ta' kif wieħed għandu eh, l-affarijiet għandhom jimxu, I mean huwa mekkaniżmu li jista' jgħin. Dejjem nassumu li persuna għandha actually mezzi biex tfaddal għax il-verità hija li mhux kulħadd għandu l-mezzi biex ifaddal, naħseb dan huwa punt importanti wkoll ġifieri. Ehm, għandu għandu l-istrateġija li xi ħadd tifaddal u dik il-persuna għandha diffikultà biex to make ends meet, ġifieri li u ovvjament ibaħħu tfaqlu dak il-burden probably wieħed qed jaħseb fuq prodotti speċifiċi biex kunu jistgħu jindirizzaw dik is-sitwazzjoni partikolari. U għalhekk huwa importanti li wieħed iħares lejn dan is-suġġett mill-angoli ehm, kollha, jiġifieri kif kif għadsew inti Godbin, ehm, l-istat għamel il-liġijiet, għamilha possibbli, kreat l-istrutturi biex ikun hemm dawn l-investment opportunities. Però jekk jiena m'għandix il-flus biex ninvesti biex infaddal għal xejn qegħdin hemmhekk, mela kif se nikkrea dak l-ispazju biex ikolli x'infaddal tgħid li ġob aħjar taħdem iktar, però mhux biss, jiġifieri jiena jekk naqla' 20,000 fix-xahar u nonfoq 21,000 fix-xahar, xorta m'iniex, mhijiex kwistjoni biss ta' livell imma hija kwistjoni ta' mentalità wkoll. Hija kwistjoni ta' abitudni kif se nkabbru, kif se nkattru allura dik l-abitudni fin-nies, fiż-żgħażagħ illi ħanpoġġiha sempliċi daqshekk, flok għax ħareġ mudell ġdid ta' mobile li ħa jiswa disa' mitt ewro, ngħid jiena dawk id-disa' mitt ewro se nfaddalhom għax il-mobile li għandi għadu tajjeb. U din hija. U hawnhekk ħandur naqra fuq Bradley. Bradley, dal-kumment li għadni kemm għamilt jiena, jagħmel kemm jagħmel ġustizzja maż-żgħażagħ, jiġifieri għax aħna forsi ngħidu għax iż-żgħażagħ iridu tal-aħħar, iridu tal-marka, iridu hekk, iridu hekk. Minnu da jew qed nesaġerawha wkoll?
L-ewwel grazzi tal-istedina. Ifhimni li lejjena Mela, jina ħan kun onest, ġifiri, biex biex tur naħseb il-general feel ta' zazah dwar l-irtiri għax f'sens jina meta meta ġejt avvaċinat biex biex nieħu nieħu eh, sem eh, fil-webinar waqlu li tipo ta' ħatkun fuq fuq iż-żazax kemm ħajaħsbu fuq l-irtir, moħħi mar mill-ewwel Moħder tira għandi. Imma qed tifhem awtomatikament dik turik li li fimni għandna bżonn għandna bżonn sessions bħal daw biex biex bniedem ikun aware għaliex naħseb li li s-sitwazzjoni f'Malta mhijiex daqshekk ideali fis-sens. Jiena għallum għandi 21 sena. Tifhem nibda forsi naħdem full time sentejt l-esnin oħra L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi hija rrid insib x'imkien fejn għix. Eh, fis-sens ma nimmaġinanix nibqa' ngħix ma' ommi u missieri għal ħajti sħiħa, u naħseb qasuma. Ġifieri eh, eh, mela l-ewwel ħaġa li żagħżugħ l-lum il-ġurnata li li qed jikber ħadġa f'moħħu hija probabbli rrid insib post fejn għix, ġifieri dik dik hija diġà spiża minn nifisha. fis-sens jekk ħadd tipprova ssib post, ħadd iħolhom, ħadd ċans summa li taħħa jkollok tieħu loan. Korraġuni jekk minix sejjer żballa ma safejna fien loan il-bank jikkalkula ħulek sakemm eżatt ma tirtira. Ġifieri diġà għandek kif ħanqbad ngħidlek diġà jekk immarkat għal tliet kwarti minn ħajtek. Naqbel ħafna ma mal-Godwin fej għal irridu naraw jekk il-bniedem mhuwiex capable li jfaddal u jekk għandux risorsi biżejjed biex ifaddal. Għaliex għaliex kif sens kif diġa qed. Hemm ħafna llum il-ġurnata u ħafna spejjeż inizjali li fit-timeline ta' ħajjitna ħajġu qabel, ġifieri naf id-dar jekk inqalet xi ħaġa l-karozza li l-kunċett ta' meta fl-aħħar nispiċċa karriera, meta fl-aħħar ħajkolli ħin għalija li għandi l-karriera għandi kollox. Kemm ħajf dal riżorsi dik hija naħseb jiena hija importanti ħafna iżda kifet hemm ċertu affarijiet fit-timeline ta' ħajjitna fejn jiġu bla ma jridu jiġu qabel. Jiena nemmen li li fis-sens il-bniedem jekk motivat biżejjed kollox inixxu li jagħmel, ġifieri eh, jekk bniedem irid kif kif qal kif qal tajjeb Mario ifaddal għax il-mobil li għandu jiflaħ jissaporti sentejt l oħra kapaċi jagħmilha. Iżda dak li tfaddal, jew jew kemm jista' jfaddal żagħżugħ ta' 25-30 sena, kemm ħajkun utli għada pitada, fis-sens jiena nħobb nsemmi situazzjoni ta' jekk jekk bniedem l-lum il-ġurnata ħan, insomma mhux l-lum il-ġurnata ħan, sentejn ilu kien hemm moħħu biex ifaddal imbagħad ġiet il-pandemija u telef xogħlu x'ħa jagħmel. Tifhem fis-sens hemm ċertu hemm ċertu naħseb il-kunċett huwa ħanfadda ħalli jekk jiġi xi ħaġa llum għandi biex għal naqas ngħaddi jew jew jekk jiġi any type of spiża għandi biex ngħaddi għallu ma naħsibx li qiegħda f'moħħna li infadlu għal meta Għal meta nirtiraw, ġifiri. Imma taħseb li għandha tkun Bradley?
Għandha tkun żgur, idealment. Mm. Id-dubju tiegħi jekk kemm possibbli. Fis-sens meta tara statistika li ħarġet fil-21 ta' Ottubru tas-sena l-oħra fej tgħidlek li 70% tal-żgħażagħ rridu jitilqu minn Malta. hemm raġuni. Sens mhumiex ġast għax għax dejqitna Malta, ma s-sitwazzjoni f'Malta, speċjalment meta niġu għall-affarijiet ta' spejjeż, again, miex miex daqshekk ideali fil-opinjoni tiegħi, fis-sens Mhm. Kull kulħadd kulħadd kulħadd jaf li fli fl-aħħar ma l-ħarx darba jispiċċa jirtira. Kemm mhm. ma eh, qed jitfa' tot into it keeping into consideration eh, fimni fis-sens dina ma jridx jagħmel ħajtu ħin kollu jaħdem u ma jgawdix, ma jridx jagħmel fis-sens eh, jina nħobb nimxi fil-prinċipju fis-sens eh, bħalissa qiegħed u fis-sens ta' ħdejt li eh, għax għadek żagħżugħ tgħidek, fis-sens nifhem li li bniedem irid irid ifaddal imma then again jekk ħatqgħod tistenna sa ma talaq 65-70 biex tuża l-flus li ġibt. Fis-sens, zazita kun bat kun tkun tkun tkun għaddiet fis-sens. Ma li le, eh, nemmen li ovvjament hija importanti, ma again, is-sitwazzjoni hi speċjalment eh, eh, nkunu realistiċi, jekk bniedem kun waħdu ma jkollux partner l il-ġurnata. Eh, anqas nista' nimmaġina fis-sens paga waħda ġifieri li tjara jekk jekk x'ħaj jikri jew x'ħaj jixtri, eżin jixtri post, jekk jinnaf jekk ġala xi ħaġa karozza, jekk hija fiha x'tomot għaliex li kiku li kiku jedaqsek fax naħseb kulħadd kulħadd eh, jaqbad jgħid oh, no problem issa nħalli ċertu ammont ta' flus għal meta nirtira ma ma naħsibx li daqshekk hija ideali jiena at this current age in time.
Jiena ehm, nifhem eżattament dak li qed tajt Bradley. Ehm, però eh, iltqajt ukoll ma ma' żgħażagħ, jiġifieri għadhom jibdew, niftakar f'waħda illi kont qiegħed nagħmel training session, qed tiġi f'moħħi, kienet għadha kif iggradwat ftit ta' snin ilu, kienet qed għadha għaddejja bl-intern, bl-internship ma' fejn qed taħdem. Jiġifieri kellha paga sħiħa imma ma bdietx taqla' il-flus li ħatibda taqla' jiġifieri meta tkun ilha għaxar snin fil-post. U jiena għamilt l-assumption illi ħadd minn fost dawn iż-żgħażagħ illi kelli quddiemi ma kellu pensjoni. Qabżet hi qaltli sorry qaltli jien għandi tnejn Jiġifieri jiddependi ħafna mill-prijorità li wieħed jagħti. Eh, jiġifieri fil-każ tagħha ma kienx kwistjoni għax qed taqla 40,000 u tista' ikollha żewġ pensjonijiet privati, imma għax kienet biex ngħidlek fl-abitudni illi tħares lejn l-affarijiet long term. U filwaqt illi nifhem dak illi qiegħed jgħid Bradley, ż-żgħożija darba tiġi, però x-xjuħija tiġi darba wkoll taf. Jiġifieri daqskemm aħna rridu illi ngħixu ż-żgħożija tagħna u hawnhekk m'aħniex qegħdin ngħidu illi dak li jkun ma jsifirx imma illi dak li jiena ħa nsejjaħlu bħala financial freedom throughout our life, u din naħseb dan huwa l-kunċett. Għax anki l-mod kif inpoġġu l-kliem aħna jaf jimbotta lil dak li jkun. Bradley stess qal, kif qalulu ħa nitkellmu fuq l-irtirar, l-irtirar għandi fuq moħħi bħalissa, eh, forsi xi rtir ehm, differenti all right, imma Mhux l-irtirar 40 40 sena oħra. Però dik hija anke l-mod kif aħna nitkellmu retirement. Talk about should we talk about retirement jew inkella fuq financial freedom throughout our life? Should we talk about mandatory enrollment or automatic enrollment? Jagħmel differenza? Għax il-mument li int lil xi ħadd trid tgħidlu dan ta' bilfors ħa jirribella u jgħid le mhux bilfors ħa nurik jien li mhux bilfors. Dawn huma l-affarijiet naħseb jiena wkoll illi illi wieħed illi wieħed irid jaħseb. Edward, fir-rigward ta' ta' kif wieħed qiegħed, biex ngħid hekk, iwassal il-messaġġ li isma', il-pensjoni tal-Gvern, il-pensjoni kontributorja, biex nużaw it-terminu tagħha, mhix se tkun biżżejjed. Taħseb li dal-messaġġ qed jasal biżżejjed fost iż-żgħażagħ?
Grazzi tal-invajt u proset tal-prezentazzjoni l-għamil. Naħseb il-messaġġ ma diffiċli tgħid u xed jasal jolea, imma ir-rati huma li huma so individu itol naħseb jiena kemm individwu in his own capacity lest ifittex jew jinteressa ruħu. Għaliex ok, illum compared to the past, l-outreach u l-informazzjoni qed available. Anke jekk tara just minn aħna bħala dipartiment Huwa xi ħaġa kontinwa immorru nipparteċipaw eh, programmi fuq radio, fuq TV. Namlu meta diversi invites namlu seminars appuntu li qed nagħtu informazzjoni relatata, ok, ħafna minna tkun iżjed marbuta ma' x'inhu jiġri llum fil-preżent. Però Meta tagħmel il-quantum ekonomiku naħseb yes jekk ta' tinteressa jekk tista' tasal għaliha illi iżid biżżejjed iżid enough li ħa jkolli pension nintaqa' ma' ħafna li jgħiduli jien anqas ħa jkolli pension naħseb li għadhom żgħar hemm min jaħseb illi ħa tieqaf xi darba li xi darba l-gvern jgħid oh m'hemmx iżjed pensjonijiet u tipprova tispjegalhom Sa jiena għalhekk jiena għalhekk nemmen, jien dejjem nemmen f'dal-kuntest li importanti ħafna l-education. Min hemm għalija jitlaq kollox għaliex l-education tista' tkabbar l-awareness u meta qed ngħid education apparti li l-outreach li jsir minna bħala dipartiment, ħa ngħidu hekk, u anke mbagħad meta jinnaf saru ċertu il-VORP, il-third pillar u hekk, l-incentives li hemm marbutin magħha. Però hemmhekk hemm barra il-pubbliku importanti jkun jaf, speċjalment iż-żgħażagħ, illi the earlier you start, tfaddal apparti milli qed tħallas fis-sistema ta' sigurtà soċjali bi better one għaliex kif diġà qal Godwin u anke literature turi iżjed ma tibda żgħir il-rate li titħallas tkun baxxa. So within the whole package jista' jkun li iżjed tkun affordable. Plus li, bħalma ovvja wkoll, hija xi ħaġa ovvja għal aħna, issemmiet il-mandatory u l-auto-enrolment. UK hemm auto-enrolment imma bl-opt-out. So, all right, mela jien qed naħdem u automatically barra kieku Malta, FSS u NI ħa jkolli di ukoll. Issa, if qiegħed f'sitwazzjoni again għalhekk nara li l-education għax education apparti li qed ittik l-information u tgħallmek għax ħaġa importanti għalija hija budgeting eżempju, il-value of money. Illum naħseb jien naħseb u hekk sforz ta' l-soċjetà konsumista li għaddedin fiha u għax iżjed għandna flus available anke bħala parents jista' jkun li l-itfal qed nispoljawhom sa ċertu punt. U għal minn hemm tiġi jisma' għandi mobile u bħareġ il-ġdid għadu tajjeb biex trida. Mm. Jam jew ta' ditta kollox ta' rridu ta' ditta. So il-priorities jħassra is-soċjetà qed Jiġifieri nifhimhom iż-żgħażagħ, qed timbuttak 'l hemm. Għalhekk importanti li jkun hemm a counter weight mis-sistema edukattiva u tibda minn żmien bikri li nitgħallmu dal-affarijiet, ma nqogħdux ehm, naħseb gerjati wisq fuq l-akkadema, l-akkademja per se. l-education system Maltija, forsi nistem ikra, imma ġifiri emmek, un bat ovja, irrit ikun hemm minnaħa l-oħra education fej tippromotja jekk inti e, e, ħriġna minna available second u third pillar bħala gvern in ġenerali. Irrit ikun hemm good promotion very good promotion u kontinwa. Eh, Malix dana bħal fil-marketing, eh, il-five points, promotion, il-product, eh, il-price, so all right, that sense price mem, ximma jem l-incentiv marbut sort of mal-price, ġviri, a mix of Ekku. U issues, illi yes, one on, on its own, wieħed waħdu on its own ma jistax ikun, ma jkun hemm holistically il-ħaġa. It's difficult, yes, xorta nibqa' ngħid illi it's difficult il għaliex kif qal Bradley ehm, iż-żgħażagħ ovvjament ehm, illum, illum, illum u iżjed anka ġifieri konna fi żmieni, iżjed ma jgħaddi żmien naħseb iżjed hemm il-focus fuq illum now, now x'nista' nieħu naħu. Kien hemm jista' mm. ix-shift fil- l-inkonxu kollettiv ħanejdu hekk mhux ta' Malta biss imma ta' illi now, so il-future, mbagħad nara. Ma
Għax ovvjament aħna moħna instant gratification hija xi ħaġa illi tina sodisfazzjon iktar mill-ħsieb tal-passat jiġifieri diki. U ovvjament l-edukazzjoni hija ehm, kruċjali f'dan kollu. Ehm, anki ehm, min irreġistra għal dan il-webinar staqsejnieh huma li kieku kellhom jissuġġerixxu xi ħaġa speċifika jissuġġerixxu biex retirement ikun fuq ir-radar taż-żgħażagħ. U l-edukazzjoni kienet waħda mill-iktar affarijiet. Però kif għandna nedukaw? Il-min għandna nedukaw? Sandra, ovvjament naħseb Indunajt li fuq ek se ndur issa.
Bonġu lil kulħadd, insellem lill-udjenza wkoll li jingħaqdu magħna. Diskussjoni interessanti ħafna u validissima. Issemmiet l-edukazzjoni kemm-il darba, irridu noħduha f'sens ħafna iktar wiesa' għaliex kif nafu l-edukazzjoni tibda wkoll fl-ewwel snin meta l-istudenti ma jkunux għadhom rifsu l-għadba tal-iskola, allura meta tnifhem jiena b'edukazzjoni qed nifhem ukoll mhux l-eżamijiet u l-kotba u t-talim kemm teaching u kemm learning imma xi ħaġa iktar wiesa' fejn jidħlu valuri. U s-sistema tagħna, eh, is-sistema Maltija, qiegħda fit-traġitt biex jibda vjaġġ lejn eh, importanza lejn il-valuri, lejn il-kompetenzi. U għawek huwa l-pjaċir tiegħi li qed issir din id-diskussjoni fejn irridu naslu li nifmu skills-based education, it-21st century skills, fejn mandekx l-edukazzjoni tas suġġetti u tal-kontenut, imma l-edukazzjoni ta' dak li hu relevanti għal-ħajja u għal tul il-ħajja. Iż-żgħażagħ eh, forsi ma jaħsbux fil-żmien tal-irtirar. Eh, ma ftit ilu kont qiegħda f'vjaġġ bejn Malta għal pajjiż ieħor fuq xogħol u bi preparazzjoni wkoll għal din il-webinar eh, ibrawżjajt ftit u artiklu minnhom il-Financial Finesse isemmi li tkun ħasra li iż-żazija ma tingħatax l-importanza tagħha eh, fi sfond li xi darba ma nabqgħux żgħażagħ u eh, dak li ma nagħmlux fiż-żgħożija ikun inħela il għaliex it-twilbit u lejt kif ngħidu. Fl-istess ħin qed insemmu l-valuri U uh, bil-forsi kolli nejt u koll li fej għandek edukazzjoni, l-edukazzjoni tal-ġenituri trid takkompanja l-edukazzjoni u l-eżempju li qed jaraw l-ulied. Jiġifieri we have to lead by example kif ngħidu u din tinħass ħafna fl-iskejjel. Min hu kap ta' skola, min għandu tmexxija u leadership ta' skola fis-sistema tagħna b'mod partikolari hemm ħafna servizzi eh, fis-sistema statali ehm, dawn is-servizzi ikunu qegħdin preżenti b'mod regolari fejn it-tfal eh, jistaw japprofittaw ruħom biex nejdu hekk minn inizjattivi u minn talim li anka jekk il-ġenituri tagħhom qed jagħtuhom xenarju u ambjent forsi li mhux ħajwassal biex ikun hemm dak l-impetus li ikollhom xi ħaġa taħt rashom kif ngħidu qed intuhom il-ħiliet biex jaħsbu, biex jirriflettu, biex jagħmlu self-evaluation kif qed ngħidu. U t-tagħlim sa mis-snin bikrin jibda mill-istudent stess, dak li qed ngħidu l-student centered learning. Dan kollu possibbli ovvjament il għaliex is-sistema tagħna tagħmel reach out bil-kbir ma' kull min hu interessat b'mod professjonali li jidħol eh, fl-iskejjel tagħna li jassisti eh, fost oħrajn għaw diversi entitajiet minn ma noqgħod insemmi li eh, bl-aspett bil-viżjoni tagħhom qegħdin jixprunaw propju l-financial capability U għalhekk aħna mm. nsaħħu mbagħad bil-inizjattivi, bl-attivitajiet li ikun hemm follow-up tagħhom dawn ir-riżorsi. Eħe, li rrid ngħid ukoll l-ewwel issemmiet l-idea ta' time inconsistency. Forsi biex naqgħad ma' dak li qal Bradley, naħseb Malta evolvit minn żmien fejn konna il-ġenituri u n-nanniet tagħna forsi batew mhux ħażin ħdejn iċ-ċirkustanza li qed ngħixu fiha llum. E, ma kienx hemm servizzi soċjali, ma kienx hemm pensjonijiet, kien hemm eh, sofferenza tal-ġuħ, tal-gwerra, eċċetera. Li forsi mbagħad ilħaqna ż-żmien li morna xi ftit l-estrem l-ieħor. u, u dik il-ħaġa li qed ngħidu il-frugal living li inti ma toqgħodx taħseb għall-futur. U illum għandna s-social media li tinfluenzana ħafna wkoll minn meta ikunu għadhom tfal iż-żazax tagħna il għaliex kif semmejtu irrid l-aħjar mobile, irrid karozza mill-ewwel fejn qabel forsi konna nqogħdu nġemmaw l-ewwel anka min kellu stipendju, ma kienx jonfoq. E, jina uħuti l-ħakna zmin, per eżempju, li anka parti mill-stipendju, jekk ma nafux inwarbu bieċa minnu aħna, iwarbu għonna e, il-familjari tagħna. E, forsi ġenituri differenti u li jistaw jamlu għal-ħagġa, investew biex uliedhom ikollhom xi ħaġa taħt rashom ukoll mingħajr ma noħodha for granted li kulħadd jista' jagħmel hekk. Għax din hija r-realtà li niltaqgħu magħha wkoll fl-iskejjel. Kull min hu fil-qrib tal-istudenti jaf li hemm realtajiet differenti. Hemm min kif edna wkoll li qatt ma ħajkun f'possibilità li iġemma u jġemma biżejjed.
Pero għawnek, għawnek Sandra, irridu kol ta' irridu kol kif ħanaqbat najt ma namlux assumptions il-għala, fl-ima sens. Jiġifieri vera illi min qiegħed fuq il-minimum wage ħa jkun diffiċli għalih ifaddal minn xi ħadd li mhuwiex. Però naħseb jiena li wieħed irid iħares lejha huwa kif se tidħol l-abitudni li kien hemm biex infaddlu għall-futur, biex infaddlu għal jekk inqala xi ħaġa. U anki jekk inti qed faddal 10 euro fix-xahar, Aħjar milli m'intfaddal xejn. Għax il-ħsieb qiegħed hemm. It's about habit building. Fejn naf jiena, ħa, idea illi mhix fattibbli politikament naħseb jiena, imma jekk aħna nagħtu l-istupendju liż-żgħażagħ, eh? kemm jekk aħna nagħtu ma nafx għandhom 100 euro, li 15 mill ewro minnhom tmur tmur biex titfaddal. L-istess għaċ-Children's Allowance. L-idea illi inti qed tfaddal. Eh? Issa, huwa possibbli mhuwiex possibbli Eh, waħda mill-affarijiet waħda mill-affarijiet per eżempju li ta' spiss tqum u illi dawn l-skills in terms of financial capability qegħdin jiġu malma b'mod transversali eh, fil-kurrikulum. Għandu jkun hemm suġġett speċifiku Issa, jiena, per eżempju, ma nemminx illi għandu jkollok o level in financial capability. It's not the point. Eh? Għandek eh? l-accountancy, għandek l-economics, bħala suġġetti. Pero għandu jkunem għall-argument mini kors li wieħed għandu jieħu fejn b'mod strutturat student jidħol minn parti ma jafx jew għandu kunċetti li forsi huma naqra nebulous, sema' xi ħaġa minn hawn u xi ħaġa u b'dan il b'din pathway ta' sitt sitt sessions, seba' sessions, whatever, għandu issa idea iktar ċara ta' x'ifissru l-affarijiet u dan qiegħed qiegħed ngħidu jiena għax pereżempju again meta tibda tagħmel riċerka pereżempju tara l-Amerika għandhom programmi qegħdin online għal kull università għall-istudenti tagħha tikkastimajżhom biex ikunu jafu kif ħa jihhandiljaw id-debt, id-dejn li għandhom minħabba l-istudji, kif se jibbaġitjaw. L-istess għandek f'kumpaniji illi jgħallmu l-financial wellness il-għala. Għax the third largest stress fil-ħajja ta' ħafna min-nies huma ġejjin mill-finanzi, minn lack of financial capability. Mela anki kumpanija jaqbillha illi għandha dal-programm illi se tnaqqas mill-istress ta' bniedem għax qiegħed jaħseb illi fil-futur mhux se jkollu biex jgħaddi. Jagħmlu sens dawn il-programmi? Nistgħu nibdew naħsbu għal xi ħaġa hekk? Sandra, nafsa tal. Sabiħ tal-kurrikulu, dan u sabiħ tal-kurrikulu li l-ħin kollu qed jevolvi li fejn bħalissa qegħdin nittrattaw financial capability fid-diversi suġġetti għandna fil-kurrikulu stess, jista' jkun li jiġi żmien

Għandek kemm għandek u inti min inti, jiena naħseb kieku kelli nħalli dan il-messaġġ eh, fost l-istudenti tagħna ta' età minn 16-il sena l isfel, naħseb li minn hemmhekk ukoll għandna ħafna fejn eh, niżviluppaw dak li qed toffri l-komunità, dak li qed toffri l-industrija li inti ma tażilx karriera għax taf li ħadd ħafna flus imma kif tagħti xi ħaġa lura. Pereżempju s-sens ta' volontarjat li mhux dejjem trid imma tista' tagħti mill-ħin tiegħek mingħajr ma tippretendi ħlas. Min qed żgħira, mhux meta forsi għandek ċans jew għax mitlub li tagħmilha jew għax għandek xi proġett li ħaj jagħtuk marka tiegħu. Jiġifieri dawn huma kollha l-skills u l-kompetenzi li jiena eh, bil-kappell tiegħi fix-xogħol li għandi irrid li xi darba nasal għalihom bil-kollaborazzjoni ta' kull min hija tawwek ukoll u forsi iktar xi ħaġa iktar b'mod eh, attwali u iktar attiva.
Mirjam, ħallejtek għall-aħħar għax bħala l-aġenzija illi hija mobbija bir-responsabilità li tikkoordina il-policies immirati lejn iż-żgħażagħ taf tiġbor kollox. U jiena allura li li, li, li xtaqt forsi nieħu minn għandek huwa dan l-aspett ta' financial capability, l-Aġenzija Zazax, kemm taraħ li huwa importanti, jiġifieri li, li kif nistgħu naqdu um, e, effort biex ngħid hekk nazzjonali biex verament żagħżugħ jagħraf l-importanza li barra li jrid jixtri d-dar, barra li jrid jisiefer, ukoll irid jaħseb għall-financial freedom tiegħu meta jirtira.
Iva, l-Aġenzija huwa xi ħaġa importanti, huwa xi ħaġa importanti u xi ħaġa li mhijiex faċli fil-verità għax aħna qegħdin immorru hawnhekk kontra n-natura taż-żożija. Aħna meta nitkellmu fuq żożija qegħdin nitkellmu fuq tranżizzjoni Ġifieri, u tranzizzjoni bejn fil kont dipendenti u trid issir indipendenti. U biex issir indipendenti għandek bżonn ħafna finanzi, kif kienet jgħidilna Bradley. Imma fl-istess ħin ukoll nifmu l-importanza li iva inti rrid ikollok lifestyle li fil-verità din il-lifestyle trid iddaħħal tkun mibnija fiż-żagħżugħ biex iġemma'. U qed nuża l-kelma lifestyle għax naħseb mhux l-edukazzjoni ħatejn biex nibnu din il-lifestyle u l-politika nazzjonali taż-żgħażagħ qiegħda mibnija fuq dan l-istil, jiġifieri qed titkellem ħafna fuq transizzjoni, qed titkellem ħafna fuq li nagħtu l-ħiliet mhux biss ġol-iskola imma barra mill-iskola u l-idea li nagħtu l-ħiliet barra mill-iskola biex nibnu din il-life style għax ma nistgħux nieħdu l-irtirar, speċjalment maż-żgħażagħ, xi ħaġa li hija għaliha. Għavu għalek għet nuża l-kelma lifestyle, għax din rridu naqduha ma l-affarijiet oħra li jem madwar iż-żazax. Ġviri, ir-realtà li ż-żazax rridu jihdu l-indipendenza, jridu jixtru post u għallura x'san għamlu, x'polisi san għamlu biex najnu l-żazax jixtru post, jikru post il-polisi tal-kera, il-polisi ta' kif tuħu l-għom. Ġviri, dawn rridu jgħinu biex Iż-żagħżugħ ikollu minn fejn ifaddal. Jiġifieri, imma wkoll apparti rridu naraw iż-żagħżugħ fejn qed jgħix, x'inhuma l-issues, l-issues ta' dawn iż-żgħażagħ, waħda minnhom hija l-ambjent. U kif sa ngħaqdu, pereżempju, din l-issue tal-ambjent tgħidilha fejn sejra l-ambjent u l-irtirar. Iva, x'jekk indaħħlu din l-lifestyle tal-ambjent, li ħa nibża' għall-ambjent, li jien irrid ambjent aħjar, kif sa nagħmel biex ikolli iktar ambjent sostenibbli għal waqt li jien inkun qed nikber? Dawn l-affarijiet jista' jkun li ħa jħalluli iktar flus fil-but biex jew ħa jagħtuni iktar l-idea li jien nista' nġemma' għax jekk jien nibsa' minflok li f'daqqa waħda kont indorri għax aħna bħala ġenituri darrejna l-konsumeriżmu sfrenat jiġifieri għax dan huwa t-tort tagħna. U jien xi kultant inħossni guilty meta nħares li iżda soħda waħda ngħidu hemm isma' issa ħid trid ġemma għall-pensjoni. Meta jien meta dan iż-żagħżugħ kien żgħir, meta Bradley kien żgħir kont nixtrilu nipprova inġelu li jrid jixtri l-ħwejjeġ tad-ditta, eċetera, eċetera, u issa f'daqqa waħda ngħidu issa ġemma. You know, so we have to irridu naraw issa kif ħanibdu din life. U din lifestyle iż-żagħżugħ stess irid jibniha, u allura jekk qed jgħid irid nibniha nibża' l-ambjent, mela jekk t-shirt nista' nuża ħdar sentej jew tliet snin, jew irid nibża' jekk mobile irid nuża ħdar sentej jew tliet snin ħalli ma nibża' iktar l-ambjent u fl-istess ħin qed. Ġifieri din hija l-sistema edukattiva li rridu ndaħħlu. barra l-edukazzjoni formali li konna dinna nippruvaw, Mario, inti kont tipprova tajt lil Sandra biex indaħluh direttament fil-kurrikulum, jiġifieri din hija l-idea u barra minn hekk ukoll irridu naraw kif se nagħtu din l-informazzjoni liż-żgħażagħ u ngħinu liż-żgħażagħ jafdaw. Mm. Jiġifieri dija ix oħra li llum ma semmejniex, kif sa nafda dak li qed inġemma jew kif ħan investi u dawn l-investituri li qed ninvesti magħhom, kif ħan nafdhom u dan li qed inġemma llum ħajba għandi U din il-mentalità, speċjalment għal Malta, ġifiri, ma tantx hija xi mentalità li dejja jisu aħna bħala adulti wkoll m'għandniex dil-mentalità tinvestihom fi privat u mbagħad waħda jgħidlek m'għandek xejn. U t-tazak mm. jajdulek, għax il-semmaw il-ġenitawri taħħom jajdulek, jajdulom ek. U allura, kif ħambidlu din it-tip ta' informazzjoni, kif ħan ibnu li zazuħ jafda, kif ħan natu lifestyle ġdid li daw iż-żaza, iktar mill-li natuhom lifestyle, li jibdew jemnu f'lifestyle ġdid. U l-lifestyle tagħhom minn flok tagħna. Jiena naqbel miegħek perfettament u għalhekk Vera nemmen illi din hija kwistjoni illi naħseb għandna nittrattawha b'mod koordinat u b'mod eh, eh, fuq livell nazzjonali illi ehm, ikun hemm il-partijiet kollha, jiġifieri eh, meta jiena ppreżentajt dan il-framework għax nemmen illi kull wieħed minnkom li qiegħed hawnhekk għandu rol xilab fiha din. Eh? Jiġifieri meta aħna qegħdin nitkellmu kif se nbidlu l-attitudnijiet, kif qed tajt sew inti Mirjam, eh? ġenitur hemm ġenituri illi intlaqtu ħażin minn investimenti li jagħmlu. Mela ħaj influenzaw l-tfal. Godwin semma, per eżempju, l-idea ta' compound interest, l-iktar kunċett b'saħħtu l-għala għandek tinvesti kmieni, però jekk il-banek mhumiex jagħtu interessi, fiex se ninvestihom? U hawnhekk allura tibda tħares lejn l-istock market, imma l-istock market trid tkun taf x'int tagħmel, Ħa nafda l-flus il ħaddieħor, pereżempju, xi ħaġa li rajt dal-aħħar fir-riċerka tiegħi huwa illi index linked funds jatuk sabu li jagħtu return illi hu iktar eh, stabbli milli li kieku Tafda flusek il-managed funds. Dina dana studju li sar illi jekk jiena ninvesti ġo fil-index jiġifieri tieħu l-Standard and Poor 500 kif jitla' kif jitla' u jinżel dak il dak l-index dak il-stock market jimxu l-valuri tiegħek. Hawn tal-istrumenti barra ma nafx Malta jeżistux Godwin. kif se twassal dik? Kif se kif se se twassal il-messaġġ lill-ġenituri isma' meta tirċievu ehm, l-ewwel l-ewwel darba iċ-children's allowance? Iftħilhom kont tal-bank li tfal itfa' ehm, itfa' xi ħaġa minnu, għajdilhom bih Daħħal din il-kultura illi x-xi ħaġa li ttihom in-nanna mhux jonfquha mal-ewwel imma jfaddlu għaliha. Bradley qed jitbissem. Għidilna Bradley tal-aħħar Le, le, jiena ifimni, jiena jien kif kif qed inizjalment nemmen fej li l-bniedem irid dejjem ifaddal. Il-problema li għandi jiena hija along along ħajtu kemm ħajkun jista dak li faddal ma jużax biex ħallih għal meta jirtira. U dik hija l-problema serja. Hawnhekk hawnhekk Bradley il-punt huwa dan. Id-deċiżjoni mhix A jew B. Id-deċiżjoni hi A, B u C. Eh? Jiġifieri il-verità hi din. Jekk jiena naqla din hija l-verità, jekk jiena naqla 50,000 euro fis-sena. U rrid insifer, u rrid insifer kull xahar. Nista' nagħmilha? Eh, mela, ħa ħanaqla 60,000 ħalli ngħid no fuq 5,000 kull darba li nsifer. Nista' nagħmilha, imma r-realtà hi illi rrid inżomm ir-rigni. U din hija l-biċċa tax-xogħol il-konsum sfrenat illi aħna issa drajna bih. U noħodha jien pereżempju ħankun l-ewwel wieħed illi nistqarr. Fil-COVID, eh, bdew ħafna sploda il-home deliveries tal-ikel. Sibtu komdu anki issa Eh? U jiena ħanistaqsi illi kemm il-darba sirna niklu barra għax konvenjenti minn flok illi ħadna sandwich magħna. Imma fuq hekk qegħdin nitkellmu ta' frugal living, This is what has to give għax inkella tiġi tagħlaq il-65 sena, tkun toqgħod fi blokk ta' appartamenti u m'għandekx biex tħallas il-maintenance.
This is Irrispondini, Bradley. Eh, li kiku kelli 60.000, nista nassigrak anke. Le, le, jina, il-kont li jgħat namelu, li għandek kem għandek, jekk ħa tonfqu kollu, m'għandek xejn. Ovvjament, iżda tittara persuna li għandu paga ta' zazuħ li għandu paga ta' 20, 30 elf kem kapaċi ifaddal minnhom jekk għandu loan fuq dar 20,000 bekk jebek tridhom deposit tal-bank biex tfaddal l-loan. Ġifieri qed tifhem jiena jiena missieri niftakru u għadu jgħidli jiena dak daqshekk bot kok għadna raħ briksa għad-dar Qed tifhem illum il-ġurnata m'għadix l-istess. Ġifieri li kieku li kieku jkollok tara żagħżugħ li għandu l-paga. Kemm l-ispejjeż li għandu li qed jipprova femni qed jinvesti f'dar anything huma spejjeż kbar. Tħsemmejn ħafna ma rridux laqwa mobiles naqbel perfettament, ma nemminx li mobile ta' 1000 euro bżonn jus jien personalment. Iżda għandek ġiex options. Jew tinvest mobile ta' 300 u tagħmel sena sentej bih, jekk jagħmel sentej bih. Jew tofoq nektar u tagħmel erba' snin. Illum il-ġurnata, eh, f'sens minn għal-mobile ħadd ma Jien infaqt b'250, għandi smartphone, naħdem minn fuqu u kien ilu erba' snin għandi qabel ma waqa' u sar l-istilla. Eh, Għax li kieku għandi għadu. U jagħmel tliet snin oħra. Dawk huma one offs nemmen jien imma. Jiena jiena nfaq 400 mobile u ma milx sena. Ġifieri e, e, u ma milx sena dak it-tip ma kienx xixel, ġifieri ma ħanix qegħdin again minn ixxi wieħed li nħobb nofoq ħafna, imma again, żamien ħafna karozzi. Il-maġġoranza tal-żgħażagħ mhumiex qed jonfqu 10,000 karozzi, qed jonfqu 3000 Toyota Yaris ta' 2008. Ġifi, dik hija s-sitwazzjoni f'Malta, fis-sens inti semmejt ehm, il-mara li għal żagħżugħa li kellha ġiex pensjonijiet. Ejd li jekk għandix fejtix, jekk jekk il-ġewtur iva, tagħha hija tħallas għall-appartament. Le, le, le, le, le.
Ija one-off. Hu minn dak kollha li kellek u għamel survey to kemm minnhom jistgħu jagħmlu dak li għamel hi u mbagħad kellimni ma naħsibx li il-punt li qiegħed nipprova nagħmel jiena u dan. Illi jekk hu possibbli għal wieħed li taqla, jekk hu possibbli għal xi ħadd li jaqla 28,000 huwa possibbli għal ħaddieħor. Imma le, jiena hemmhekk ma naqbix miegħek għax dak li għalat 28,000 ma nafx il-ġenituri tiegħu u mhux qed Le le le le le le.
Insa insa għajnuna barranija. Insa għajnuna barranija. Dik tittaraw.
Le le le le, ma kellix. Ma kellix. Mux kullħat l-istess. Mux grupp omogenu. Mux kullħat l-istess. Imma il-punt il-punt li jgħat niprofa namel jien. Ija, illi jekk aħna nibdew mill-starting point, illi mux possibli, mela mux se jkun possibli. And that is the reality. Tittara s-situazzjoni ta' dak li jkun, ma dik hija reali daqsaw. Fis-sens. Eh, eh, eh, Jien naħseb illi wieħed irid jara what one is ready to give up. Ukoll, ukoll, le naqbel miegħek perfettament, imma anke bniedem li mhux qiegħed waħdu għandu partner ukoll ukoll diġà għandu nofs il-load inqala, fis-sens jekk bniedem irid jixtri, again, appartament, naħseb tlet kwarti miż-żazax, waħda mill-iktar affarijiet importanti huwa li jkollhom il-post tagħhom. Jekk bniedem huwa waħdu, taħseb li ħajkun kapaċi faddal għall-lawn, faddal għal dak kollu li jinqalalu, problemi ta' karozza, spejjes, anything, u jfaddal għall-irtir tiegħu li ma għandux xi paga again ta' 60,000. Bradley, minix qiegħed ngħid li huwa faċli, però wieħed irid jirrikonoxxi wkoll. Meta ngħidu aħna rridu nixtru post. Żagħżugħ li qiegħed waħdu għandu għalfejn jixtri post pereżempju bi tliet mamar tas-sodda?
Fimni, jekk hopefully jkun qiegħed ikun qiegħed eh, eh, hoping ha li mhux ħajkun waħdu għal ħajtu sħiħa preżumi li. Eh, imma hemmhekk fejn wieħed irid, hemmhekk fejn wieħed irid jaħseb jekk jixtrix post biex jitla' fuq il-property ladder. Jew inkella u se jissallab biex jixtri post kbir illi għal numru ta' snin mhux se jkollu bżonnu. Jiġifieri hemmhekk fejn wieħed ukoll irid jagħmel ċerta ċerta kalkoli.
Mario, fil-verità l qed ngħid irridu nbidlu nibnu lifestyle ġdida għax jekk mhm. iż-żagħżugħ kien imdorri li u aħna tal-ġenerazzjoni tagħna konna mdorrijin li meta li inti trid tixtri dar

Illum xtrajt dar u għada nista' nbiddilha u nixtri dar oħra, il-Maltin ma kellhomx dik il-mentalità. I mean li inti xtrajt dar u baqgħet id-dar ta' ħajtek. Ġifieri dawn huma kollha kull li qegħdin fil-kultura tagħna u biex inbidluhom irrid jgħaddi żmien u rridu naħdmu ħafna. U rridu noħorġu policies Apparti l-policy tal-pensjoni, li jaħdmu flimkien mal-policy tal-pensjoni indirettament imma fil-verità jkunu qed jiffidjaw fiha biex inbiddlu dil-mentalità għax jekk ikun hemm policy fuq il-housing u jekk inti ħa tixtri pereżempju one bedroom flat inti ħa jkollok rebate tat-taxxa pereżempju u jekk tixtri three bedroom flat ma jkollokx iż-żgħażugħ jibda jixtri eh, So, u jom fuq inqas. Ġifieri dawn huma dija nisġa li rridu nagħmlu fil-policies kollha biex l-żgħażagħ nibnuhom, nibnulhom eh, hemm stil ta' ħajja, nibnulhom stil ta' ħsieb li huwa differenti mill-istil ta' Perf naqbel miegħek perfettament. Godwin jixtieq jgħid kelma. Iva,
jiena naħseb kultant parti mill problema hija kif qed niffrejmjaw da kollu. Naħseb jekk qed nitkellmu fuq żagħżugħ 20 sena, forsi nitkellmu saving for pension, nifhem li jara jiena għandi ħafna affarijiet oħra li nagħmel f'ħajti. MD qiegħda l-bot. Qed nitkellmu fuq it-tifdil, mhux it-tifdil għal pensjoni. Jiġifieri kif kif semma Bradley, jekk tixtri dar għandek bżonn kollok somma mfaddla biex tagħmel deposit. Jiġifieri qed nitkellmu fuq financial capability u financial capability to, to address different needs in life. Issa, ċertu żmien tal-ħajja ħajkun biex tixtri l-ewwel dar. Jew forsi biex tixtri l-ewwel karozza. Ġviri, l bordu dik hija ġerarkija l-ewwel tixkol karozza mbagħad ovvjament titħares lej dar. U mm. mbagħad e, e, eventwalment e, wieħed ħajoqrob lej deċiżjoni toħrajn iktar iktar iktar li huma fuq medda ta' żmien fit-tul. In-nies għadhom ifadlu, naħseb in-nies qed ifadlu differenti imma. Żgur mm. li fil-kuntest lokali l-ownership tal-proprjetà u t-tieni proprjetà min jista'. Ġifieri dik hija dik hija veikolu ta' investiment. Mm. E, e, e, hekk hija perception sa whether right or wrong, musa nħof f'dak il-mertu, pero pero mm. it is perceived to be, to, to be a vehicle for investment. Jiena naħseb li eh, wieħed irid iżomm fuħu wkoll meta ħarsejxu li xu naħseb dak semmejna aktar kmini, sew l-edukazzjoni, l-edukazzjoni hija importanti ħafna. U edukazzjoni mhux biex istituzzjoni u kollegi li jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni, ma dak li jitlaq minn ġoddar, ġviri dak li jitlaq minn ġoddar u dak li it-tfal jassorbu, għax it-tfal jassorbu ħin kollu. Anka dak li ngħidu, dak li ma ngħidux ukoll. Ġviri, huwa importanti ħafna x'dak isawwar bażikament l-imġiba u kif iħarsu lejn l-affarijiet fil-ħajja. Tu importanti u kol nemmen jini hija komunikazzjoni. Iġviri issa komunikazzjoni li xogħol li kellu nitkellmu fuq il-kultura, strateġija u dal affarijiet kollha dak xogħol tan-nies tal-gvern jgħidu jien. Però jekk qed bih prodott finanzjarju spjegah hemm tendenza li meta wieħed japproċċja prodott finanzjarju ħajkollok ħajkollok eh, ħafna klim irqieq isfel. Forsi jetemmek għal raġunijiet importanti u għandu jkun hemmhekk. Però dak il-ġergin kollu mhux dejjem jgħin. Ġifieri naħseb li apparti li jkun hemm il-kontrat, u kontrat stabilit, u kontrat li jispjega x'huma l-obbligu drittijiet, il-komunikazzjoni tkun tkun ċara u ta' fiduċja, ġviri l-element ta' trust li semmu waqwa reali, ġviri kuħat għandu memorja ta' affarijiet li aħer qatt ma ġraw, sew Malta wkoll mm. barra, speċjalment barra. Ġviri, allura li ta' fiduċja mhix xi ħaġa li għandna noħduha for granted għax mhix for granted, fiduċja terbaħa u mbagħad meta tixxellef biex terġa' terbaħa li tgħaddi żmien. Allura naħseb li hemm ukoll skop ta' li l-industrija finanzjarja taħdem mal-policy sabiex ikun hemm prodotti li jkunu juru element ta' flessibilità x'naħseb ir-realtà hija li jridu jrid ikun hemm jekk nitkellmu fuq meta ta' żmien fit-tul miż-żgħożija jew mit-tfulija sa meta tirtira. Mhux ma nistax nitkellmu fuq prodott wieħed, qed nitkellmu fuq sensiela ta' prodotti li idealment they are interlinked sabiex inti tibda tibni. Issa forsi eh, eh, eh, bżon 20 u għal karozza. Dak huwa l-perspettiva tiegħek, ma forsi ma tofoqx kollox fuq il-karozza, forsi tħalli xi ħaġa mill tfaddal dakinhar għal bżonnijiet li jkollok tar qudiem. I mean, prodott li huwa flessibbli. U nemmen li hemmhekk għadna wisq marbutin ma' prodotti li marbutin ma' skop Riskja di f'kollox, ġifieri meta tnikkaw fuq xiri pensjoni wara kollox, insurance against running out of your savings. Xi darba ħad iġri, I mean, kulħadd jikber. Jalla ħadd ma jgħaddi minna, ma realtà hija li għalhekk għaw faqar folder age, jew qatt ma kellek il-mezzi jew kellha ma kellekx mezzi biżejjed.
Grazzi Godwin. Il-ħin tagħna eċċedejnieh però d-diskussjoni kienet interessanti ħafna. Jiena nixtieq b'mod l-iktar qawwi li din ikun hemm xi tip ta' azzjoni, ikun hemm xi tip ta' koordinazzjoni ta' kif dan kollu nistgħu nindirizzawh biex verament ikollna impatt. Eh? Għax vera nemmen illi jekk mhux se jkun hemm il-kwalità ta' ħajja li fil-futur ehm, jiffaċċjaw minu żagħżugħ illum se jkun imtappan sew. U kif għadna, din mhijiex kwistjoni li hemm issa l-pensjonijiet privati jew voluntary occupational retirement schemes, imma hija l-bżonn ta' bidla fl-imġiba ta' kif aħna nużaw il-finanzi tagħna, kif aħna nħarsu lejn l-idea ta' financial freedom throughout our life, l-idea ta' lifestyle li semmiet Miriam, l-idea ta' kif aħna se niġbdu, biex ngħid hekk, inqanqlu l-forzi kollha eh? min-naħa ta' ġenituri, min-naħa ta' edukaturi, min-naħa ta' komunikazzjoni, min-naħa ta', ta, ta, ta stat ta' dak li jiffaċilita, min-naħa ta' istituzzjonijiet finanzjarji eh, bil-prodotti li joħorġu kif għadu kif semmi Godwin, l-informazzjoni li namlu aħna li din issir eh, waħda mill-prioritajiet li għanna. Jiena ħa nieqaf hawnhekk. Nirringrazzja lil Miriam, lil Sandra, lil Edward, lil Godwin u lil Bradley tal-ħin u s-sapport li tajtuna biex nagħmlu dan il-webinar. Nirringrazzjakom. Grazzi tal-kontribut tagħkom. Thank you.